Officially Official, Samatex from Samara Boy agye the Ghana Premier League 2023-2024. Samara Boy Base Club, Samatex agye league no with two games to spare. Wɔn agye yɛmmɔ coach Nurudeen Abaso, ɔne ne mmeranteɛ no. Yes, Emmanuel um, Kɛyɛ Kɛmo ne the other players. Um, Ivan Sosei Wufu Ivan so sɛ ewu su ne players a wɔwɔ Samatex management yɛ bɔɔl biara ba so but match day thirty two results na ɛda hɔ no Asante Kɔtɔkɔ loose to Great Olympics by one goal to zero wɔ fie, Dreams FC hyɛ Karela bekum Chelsea hyɛ Real Tamale United na Medeama hyɛ ɛtena fie maa Heart of Lions bɛhyɛɛ no another shocking results a ɛne Kumasi Asante Kɔtɔkɔ deɛ ne nyinaa yɛ ayɛ pɛ, Nsuatiraman ne Accra Lions. bɔ one one ɛno yɛ results a ɛpiem wɔ March day thirty two na March day thirty two no games ne hyɛ aseɛ wɔ Friday no a Accra Asofok mobɛkae sɛ Fobi Aye nso hyɛ team a yɛfrɛ no Nations FC wɔ Nkran by two goals to zero wɔ Nkran yɛntie na yɛnhyɛ no nso nti games no ne nyinaa neɛ rape up a sei na ɛkɔyɛ Bechem United nso ma Ɛɛ bɛhyɛ Aduana by one goal to zero. Ɛno na ɛmaa Samatex gyee league no because Aduana aluusu nti ɔntumi two games na ɔhyɛ ne nyinaa koraa ɔntumi nkakye am. Ɛna Legon Cities nso hyɛɛ Bofoakwa Tano. Bofoakwa Tano sesei officially ɔkɔ relegation ɔne RTU. League table no sei na ayɛ. Samatex ɛreleadi with fifty eight points first position no. Aduana da second position with forty nine. So wahu? Aka two games ne awie nti forty nine fifty eight no woyɛ dɛn a wagye awie. Mideama. ɛtɔ so third position with forty nine, Nations FC ɛda fourth a ɔno nso ɛwɔ forty eight points, ɛna Accra Lions ɛwɔ fifth position with forty eight points, Bechem United ɛwɔ sixth position with forty seven points, Berekum Chelsea ɛda seventh position ɔno nso ɛwɔ forty seven points, ɛɛ mìɛhwehwɛ Asante Kɔtɔkɔ a, Asante Kɔtɔkɔ deɛ ɔda I think tenth position hɔ, yes ɛhɔ na Kɔtɔkɔ da, Nsuatɛrɛman. nso da eighth position with forty six points ɛna Legon Cities nso wɔ ninth position with forty four points. Asante Kɔtɔkɔ wɔ forty three points ɔda tenth position ɛna Baabiara ne Gold Stars kura forty three points with eleventh position. Accra Hearts of Oak fo obi aye afiri relegation zones abɛda twelfth position with forty one points ɛna thirteenth position no yɛ Heart of Lions ɔno nso kura forty one points. Dreams FC with two outstanding games, ɔda 14 position with 41 points. Ɛno nso ɛno deɛ ɛwɔ hɔ. Yɛmmɔ Samatex foɔ no aba so paa. Wɔagye league no with two games to spare. Wɔayɛ adeɛ 15 position no ɛyɛ Karela sɛ ne ti keka adekoro nti ne ti keka no mɛkyerɛ wɔn mu. Ɔwɔ 15 position with 40 points ɛna relegation ɛyɛ Great Olympics ɔno nso ɛwɔ 39 points but ɔwɔ one outstanding game ɛna team a yɛfrɛ no Bɔfoa Kwata no, ɔno nso wɔ 32 points a ɔwɔ 33 points with 17 position. Ɔno nso relegation no ɔkɔ Royal Tamale United even though so ɔno nso wɔ outstanding baako but ɔno nso ɔkɔ relegation no. Nti Great Olympics ɛna asɛ sisi no ɔne Dreams eh, ɔne Karela baako bɛkɔ akɔsɔ baako so ama eh, relegation for no ayɛ official. Na Amankora still na ɔlidi with 16 goals ɛna ɔsɛ one goal. Mokwala tɔ so mmienu with 14 goals. Hamza Isa, 13 goals, Mukunyeli wɔ Royal Tamale United, ɔwɔ 11 goals, Evans Osei-Owusu de baako aka ho, ɔkɔ 11 goals, ɛna Aban ɔwɔ Heart of Lions kura 10 goals. Boateng afiri yie, ne 10 no watena hɔ akyɛ, ɔda so wɔ 10 goals, ɛyɛ goal king race no na mede ama wo no. Samatex, Champions of Ghana.